Emerson Damso Mnangagwa akatadza kuita meeting yake kuPrige Farm asvika aona zvinhu zvange zvamira e, pasiripo zviri kunzi nezuro kuu yakatopotsa yatoitika eh, inofunga e, pane mashoko ari kutendera ekuti chiwenga anga order kuti ana chivhayo vasungwe but ana chivhayo ndo vanhu vakutogara vatova mupati yedelegation yaemerson Damso Mnangagwa vari kutya so vari kuti pavanoenda naemerson e, eh, ndo pavanenge vakachengetedzeka ndo mamiriro azvaita but pana pari kunzi e,

mune zimbabwe ndofunga mangozvinzwa kubva na comrade sister vedu ndo vane mashoko aya atiri kutaura hedu zvisinei kuti isusu ti hatisi vekuengland patine tichitry kuda kuti munzwisise eh, zviri kubva eh, pakati pemwoyo wakadzika mune zimbabwe tiri kutaura kuti zimbabwe haitongerwe mumba zimbabwe haitongerwe eh, kumavillas haitongerwe kumaprivate homes ari kuborodhi uko zimbabwe inotongerwa eh, kustate house pamwe chete nemisangano inenge ichiitwawo kunenge kune headquarter yemi yepati yacho inenge ichitonga nyika yezimbabwe but kana zvaakuita saizvi izvi mhuri yezimbabwe haifare nazvo eh, ndo patiri kutaura kuti vanhu vecorruption ngavangoende vakadaro ngaringoende ri group rakadaro kujeri kuchigurubhi eh, vakamirirwa ikoko nezvo mhuri yezimbabwe tinokutendai nekutirira kwenyu kwamunoita pano pati venyu patinenge tichikupai nyaya dzinenge dzichiitika mumasaisai tinokutendai nekutirira kwenyu tinokumbira kuti vatsva gara masubscribe motena all notification bell tichakusiyai makaterera eh, kune eh, comrade vatinawo panapa
maswera sei mhuri yezimbabwe tiri kufara kusangana masikati anhasi uri musi wesvondo ndosaka patamhoresana tichipanana nguva dzeadresi tashandisa rwiyo runoburutsa mweya kune waKristu ndo dzimwe rwiyo rwunoimbwa muzvitendero saka tinotenda. Regai tiremekedze ma commanders ese e revolution uh, from both watiri kupiwa from ruling newatiri kupiwa from the opposition. Regai tiremekedzezve ma administrators ese ari kubata basa re revolution which is the people's agenda. Um, we had several engagements with the members of the opposition politics. Ndo musoro wenyaya watiinawo nhasi takanyanya kunangana nezvekuopposition. Why kuopposition? Isu tiri waparidzi wevhangeri, vhangeri reRevolution. Ivhangeri rinorema rinoda kutaurwa zvine tsika kuti mass inzwisise. Um, taita kuti tionesane kuti tingafambe sei neRevolution nenhau yekuti pamwe pacho mutoro wacho unorema unenge uchida kuti munhu wese tinge tichibatsirana. um, pakutanga the engagements were made also from the members of the ruling maybe pano angada kuziva dambudziko ratakaita pakutanga kuruling uh, nderekuti some were treating this revolution as factionalism Aa revolution ne factionalism zvinhu zviri zvakasiyana. Factionalism ma internal fights amunoita kuma party kwenyu whether muri ku opposition kana kuti muri ku ruling kana ma kugadzirira mukana wekuenda to a democratic process pa election. Haina kushata iyoyo inoitika muma political parties uye factionalism inotosimbisazve ma political parties because people will be divided vari muparty one asi vachitsigira maleaders akasiyana asi vachiramba vari muparty imomo kana wapiwa mukana wekuvhota wovhotera umwe mutungamiriri because hatigoni kuita maleaders tese ka one anenge adyiwa woti aiwa ini ndadyiwa taakusapota ahwina izvozvo hazviurayi party iyi factionalism iyo haina basa iyo um, revolution now revolution it's an uprising inokonzerwa nekuti munyika munenge mapinda muvengi an enemy and an enemy is there to kill steal and destroy factionalism hazvimo izvozvo factionalism ndevanenge vachingoti ndinoda kuvhoterwa inini asi parevolution panenge papinda an enemy vekuti if you are not careful we will be killed if you are not careful we will be destroyed if we are not careful our resources will be stolen saka muvengi anouya chete kuzoba kuuraya nekuparadza ndio zvigananda izvi thats the enemy of the people kuti 2028 tine election vamwe voti a ah, tinoda tagwirei vamwe voti toda chiwenga then they mobilize according those lines towards an elective congress haiyo ifactionalism yatinei nayo we are not involved pathat one ndezvekumapolitical parties iri health because vatsigiri weparty ndo vanoziva kuti vada kufamba nani thats for the party asi revolution now is about national crisis not party crisis asi zviriko kuti party crisis inogona kudevelopa into a national crisis because mupati iomwe inohwanda mbavha inohwanda zvigananda saka mbavha idzodzo nezvigananda izvodzo zvikaenda kunoafekta kunyika zvinosvika takazvimirira ikoko toti aiwa tobatana nekwazviri neari kuzvidzingirira wacho tobva tati aiwa isisu tamira nepano batai kombai tirowe ndiyo situation yatatarisana nayo kuzimbabwe vanhu vari kurambwa muzanu vanhu vari kudzingirirwa kubva kuzanu ndo vanhu vatambudza masi ndo vanhu vari kubira masi ndo vanhu vari kubira nyika zanu vakaibira makanzwa kuti makambani epati akatobiwa kudhara nanatagwire yavo nanachivhani wapedza izvozvo they moved on kuenda kunobira nyika saka isisu tikaona vachidzingirirwa kubva kuzanuko hatisi ne- kuti ayo hande- vatodzingirirwa kubuda mumba yezanu ndiye the same culprit iri kutibira munyika saka vakomana we don't have a choice batai munhu ndo situation yataanayo ndosaka makaona takasarudza kuti tifambe nethis vhangeri iri kuti zvifambe zvakanaka tine looting of resources by the chinese people conniving with zviganandas but the population of zimbabwe is not benefiting in anything wari kubenefita ndo macriminals aya zvigananda so iyo haisi factionalism its a crisis tine state capture

uh, our land and culture are being chased away and replaced by uh, puppets ari vari kutorwa from uh, zvigananda newa neukama nevari mumapowerful positions in government wari kuuya waine a looting project

tirwise muvengi yakadaro hospitals built by mugabe angosara ari mabuildings chete mishonga hamusisina equipment hamusisina macancer machine hamuna izvezvi chabangu the enemy of the people atadza kutorapwa munyika macho maari kuti huchi makenza yazomubata iye pachake he was airlifted kuenda kuindia ameno chero zvazvaita ikoko we don't care asi chidzidzo chekuti vakomana kana tiri kubata manational issues ngatimbosiyei uh, madifferences atinenge tiinawo whether is based on tribe based on political party affiliation based on religion affiliation or whatever totarisa kuti which one is the problem who is the enemy of the people torwisa ipapo ndo zvinoita kuti tibate mabasa edu mune zvakanaka attempts of abuse of the constitution and unjustified the constitutional amendments 2030 ed agenda uh, and many more Ndoo zvinhu izvozvo ndoo the causes of the fourth chimurenga ndoo the causes of this geza revolution ndoo the causes of this people's agenda dzatiri kutaura nezvazvo these problems cannot be solved by political parties only anotodawo even machechi even mamembers of the civil society masabhuku madzishe madzimambo n'anga waporofita ndo vanhu vanotosova maproblems aya tikabatirana tese macivil servants vanotengesa mumisika mavhenda zvirema neosa even the international community because we now have a national crisis yekuti if you are not careful with this munangagwa e, tichapinda uh, pasituation yekuti tichatadza kuzodzorera nyika yedu panzvimbo because as it stands zimbabwe have got already the characteristics of a failed state ndosaka maizonzwa pamwe pacho tichiti aiwa ngaivharwa saka background iyi tiri kuipa kuti masi inzwisise panodiwa munhu wese apa tichikurukura newe opposition yes we agreed kuti panodiwa a vehicle to drive the revolution agenda iri more organized saka yes you can organize kwamuri ikoko taita breakdown of the problem at hand ndipo patawana zvinhu izvi ndipo takatanga kunzwa vanhu veopposition uh, marepresentatives waakuita slogan inoti pamberi nerevolution tikati aiwa Mwari kudzwai, vana veZimbabwe vari kuwana chiedza, vari kubatirana pamwe. Asi takatoshamisika kuti chiedza marepresentatives aya vanga vainacho kudhara asi vanga vachida the common ground kuti which role should we play as the opposition kuti tibatsirane nerevolution agenda the same zvakaitwa nemarepresentatives from vari kuruling kuti vakomana muri kutaura zverevolution tingabatsirawo sei isisi vari kuzanu kuti revolution ienderere mberi nekuti tatambudzwawo nadambudzo acho iyeye ndo the same point yaitwa neweopposition kuti horit muri kuchema nerevolution saka muri kuda kuti tikubatsireiwo sei ndo saka tanga tichitsanangurirana nawo zvine tsika kuti mas inzwisise saslogan yakaitwa mwari tikavatenda tikaziva kuti tese we are now pushing the people's agenda together pamberi nekubatana pamberi neunit of purpose pahurukuro idzi takambobvisa bhachi reugrade 7 tikapfekawo rimwe ratakapfekedzwa nehurumende since tanga taakutaura nemaonarebles kuopposition kune vanhu vakadzidza vanotaura chirungu chaicho chaicho saka takazoti ah chiregedzai timbobvisawo redu remagrade seven asi ticharipfeka manje manje saka tibvumidzei tifambe nebhachi iroro nyowani ratakambopfeka um, zvanhasi chete um, uh, to accommodate the opposition command yatiri kufamba nayo uh, kuitira kuti zvinge zvakajeka tashandisa wara rekuti representatives nekuti we cannot tolerate chabangu leadership anymore kubudikidza nezvatakaona nezvotakanzwa

reason being if we fail to fight the 2030 toti ndezvezanu saka mapolitical parties acho atichafoma anoenda sei kuelection 2028 iyo election 2028 yacho yakanseliwa nenyaya yeed 2030 so kana tatadza kuenda kuelection 2028 kuti mass isarudzi vatungamiriri vavanoda we don't care isisu pano we are playing the role of the revolution kuti masarudza ani isi tinoziva kuti democracy inotaura kuti majority anodiwa nevanhu ndiye anova mutungamiriri wenyika asi kuti muwane that platform of a free credible and fair election ndo patapinda tiri kuti wakomana let's move munhu wese ngaambopinda in this vehicle of the revolution so that we can fight the enemy iri kutitadzisa kuti tiwane free credible and fair election that's where we are coming from saka hatigoni kufaita corruption hatigoni kufaita state capture hatigoni kufaita criminality hatigoni kufaita poverty kana tiri kuitwa denied the chance of going for a, our democratic right in 2028 election saka pabatisisei patiri kubva napo asi pane vatanga tichikurukura navo takaonesana tikaona kuti vatori nerumwe ruzivo rwavainarwo rwakadarika rwedu ruri kutibatsira muno murevolution do matributaries ataa tichitaura which are feeding the main river course saka pamberi nemi wese anenge achiti isisi tiri kugadzirira 2028 election kune vamwe vanenge vachingoti tiri mumaopposition hawamo mumastructures hawasi kumboziva kuti vari kupi but they are just positioning themselves towards an election 2028 waenda pamberi ipapo are the main people again vari kuita fight the people's agenda which is this geza revolution tochiti orit iwewe you are busy preparing for a 2028 election uchiti izvi ndezvezanu zviri kuitwa izvi but do you understand kuti if you don't join hands with us panyaya yekustopa the ed 2030 agenda nemukana wacho weelection newe wacho hausi kuzouwana saka ndinodaira kuti tikaedza kutaura zvine tsika or tichiemphasiza on those points zvimwe mas inosvika pakunzwisisa saka takawirirana on those facts fast forward taakubata the seven areas dzakabva mumeeting specifically idzi dzakanangana nezvekuopposition vakati aiwa comrade saruaka since taakufamba tese tajekerwa nenyaya yerevolution slogan taita kuti pamberi nerevolution asi chiitai kuti masi itange yanzwisisa yatiri kufambawo nayo kuopposition kuti aya ndo matambudziko atakasangana nawo kubva paelection pre-election 2023 apo to now so that masi kana yaona takurudzira kuti ngatifambei nerevolution isati sarudze itinzwisisewo kwatiri kubva nekwatiri kuenda saka ndo zvinhu zvatakutsanangura izvi tine nyaya yecandidate selection triple c had a genuine leadership according to the information yatakapiwa but infut iri infiltrated nemasenior cios akaita sana washman ncube asi isisu tanga tichiramba tichiti imimi how can you prove kuti vana washman ncube macios asi tazoita further investigation then we heard vakadzidzira basa iroro vari pamwe nana washman ncube to prove to us kuti those guys are members of mugabe cio wangoitwa inherited in this new dispensation yaana munangagwa wakaitwa planted back in pakafomwa mdc uh, ah, uh, ah, kumashuro uku nana um, anonzi ani ah, vana uh, ziti sibanda anga ari vice president uya nana morgan tsvangirai wari ka vari muintelligence vanotaura kuti chinhu ichocho chichifomwa even vana tsvangirai vanga vatombosarudza kufamba nana magret dongo asi vakazoita zvekudeedzwa but pakudeedzwa ipapo pakaita vakainfiltrator vakainfiltrator iwawo include hoshman ncube who is the entry point yezvigananda in opposition politics so that became the entry point of an organization inonzi faz they captured the party secretary general and started approaching candidates macandidates amai popota ayaya muchiita avhoterwa nebereka mwana from especially from marural constituencies to step down because kuzanu vaitarisira kuti we have higher chances ku uh, marural constituencies than maurban saka macandidates ainge asarudzwa nevanhu from rural constituencies akatanga kuaproachwa naivo vana washman ncube nana hwende nefaz vachiwapa maoffers to step down so that they put their studios there and fight the opposition agenda ndiri kushandisa the opposition agenda nenhau yekuti izvi zvakaitika kumapato where is faz coming in faz vari kutaura kuti the 2030 agenda yakatanga kurongwa before 2023 election so that's why they were doing all these mari yacho yanga iripo yekutenga even maopposition candidates nemota idzodzi dzaakuitwa distribute dzanga dziripo pre 2023 election because all they wanted is to maintain two thirds majority saka ndikati saka ndivo vanhu vakaita izvi zvikanzi ndivana watchman ncube nana charlton hwende ndikati saka meseji yamuri kuda kuti tivaudze ndeyekuti chii vakati aiwa musachinje meseji chingovaudzai kuti pasi nemi vamwe kuopposition havasati vane information yakajeka about this ndosaka vekuopposition vatiti tsanangurirai vanhu izvi saka haasi sarwaka ari kutaura ini ndiri kuerenga zvakanyorwa nevanhu vekuopposition so macandidates airamba mari to step down waizoisirwa madouble candidates ndo madouble candidates aya amakaona vanhu vakatanga kubvunza kuti ah ko chamisa iwewe wakati this time tiri kusarudza macandidates edu zvakanaka e, ko madouble candidates abva kupi zeki yaingobvuma ichingotambira nenhau yekuti zeki yacho iri kuda kuongororwa nenhau yekuti hatichatoitrust kuti iholde maelections enyika we have a lot of questions which we need zec to answer why, why wachiita izvi uh, chamisa aiwa azoona kuti faz yapinda mumusha But it was too late, so he changed the strategy of candidate selection. Ikabudirira. Ndosaka he was directly involved mu candidate selection. Asi vakazotanga kuisirwa vamwe nezvigananda izvi zvatataura nemazita izvi. handisi ndadaro ndakamapiwa kuopposition ikoko vana woshman ncube nana uende hanzi miswai ndimi makaisa madouble candidates muri kunzi pasi nemi neni munonditsamwisa pasi nemi saka candidate selection yaitwa managed napresident weparty zvofamba zvakanaka

kunzi aiwa itai step down or else taakutoita madouble candidates vairamba maoffers paibva paitwa madouble candidates that the source of the double candidates dzamakaona ndo background yatakapiwa kubva kune marepresentatives wamiririri weopposition politics that was the role of fars before election so

wachinyepera kuplayer the victims chabangu munhu akashandiswa he had handlers but the handlers vaida kuramba vakachibata vari mutriple c wachicontrola the reactions kuitira kuti chinhu chavo chavawirirana nefazi chibude zvakanaka saka ndo pakatanga kuindoswa chabangu as the new secretary general weparty then maoffers emari achiuya nemisangano ichiitwa vamwe vakabva vatanga kudanana imomo nevanhu vekuzanu ndo patakatanga kutozoona kuti ah, saka chamisa aiita sei woona kutoti vice president wangu aakutopinda mubedroom nemaminista ezanu mamwe mamps echidzimai wapindawo mumabedroom nemaspeaker of parliament ikoko saka hapasisina any party secrecy kana continuity because zvinhu zvese zvamunenge maronga zviri kunoperera mubedroom ndo zvakatanga kuitwa nevamwe madzimai anga ari mutriple c anga ari mamps iwo vana chabangu nana hwende vakagowanawo mamwe names provided we do have uh, those names uh, dzevanhu ivavo uku chabangu achibvutawo pati achiti ndini sg achidzinga vamwe muparliament ndo the results dzakaitwa nefaz after election so it was overwhelming but takazvitarisa chamisa is not the mass vakavhoterwa nevanhu vacho vatakura simba rewanhu vaendeswa kuparliament pakaita vatengesi pakaita zvigananda so the president was left exposed then toda kutenda washoma wari principled wakaita saana fadzai mahere naana comrade ostalos wakazosarudza kuresigna because maresignation iwayo akakosha those are point of references kumberi kuzimbabwe itsva tichazoda kana revolution iyi yakurira because anotipa a reference point saa ivavo vakaresigna vakamira napresident we have a proper reference point pazvinhu zvavakaita izvozvo nenhau yekuti there was abuse of the constitution again asi nenhau yekuti vanga varipo awa zvigananda awa nyaya idzodzo dziri kuvharidzirwa dzikaenda kumatare edzimhosva vakabirira pasi navo saka ndo pakatsvitswa opposition party yamunoziva triple c nezvigananda ndosaka tazochiti no zvadaro chamisa ochitiwo oh, ndichambozorora i need to reenergize achienda kuno reenergizer ndo vanhu vakati aiwa makajaidzwa gudo hariramwirwi munda we are going to fight now under the banner of the revolution saka revolution kupa vanhu mukana to fight saka hakuchadiwi president kuno kunoshanda macommanders even geza akadzingwa kuzanu he is in this revolution as a commander not as a zanu p f member akasarudza kufamba newani saka tese we are now in the wilderness taakubatana and fight the common enemy ndiyo revolution yatiri ino saka pamberi nerevolution yezimbabwe Warwi wehondo iyi ndiwo mawar veterans amangwana. Saka ndodaira kuti taane kujekerwa tese semhuri yezimbabwe tisinei kuti uri kuruling kana kuti uri kuopposition kuti why do we need this revolution kana kuti sei tiri kufamba nethis revolution saka izvezvi taane a clear understanding yekuti tikati ngachitsve watungamiriri wese vanga vari mamps even kuopposition macancelors wabvuma kuti now we are now telling the people kuti munhu wese tikati mustreet handei people are now in charge ndosaka tichiti tungamidza revolution kumberi iri isimba rewanhu and simba rewanhu will never be defeated unit iyoyo iri kuitwa in this revolution ndiyo inonzi power saka revolution iomwe inokwana munhu wese haina formula iwe bata nekoko ini ndobata nekoko misheni yedu ndeimwe no to ed 2030 we are in charge as the people of zimbabwe wajaira kuabusa the political leaders wachishandisa

tiri kuafurira futi wakakwanisa kuita vote of no confidence to chase away munangagwa a ah, nesu tee tichivatsigira zvakasimba uye zviri legendary tinotovatsigira tiri kwatiri tinenge takamirira nechepanze kuti dzingirirai achingobuda imomo nesu takamumirira mumastreets tine mibvunzo yatiri kuda kuti apindure saka mushandira pamwe uyu wataakuita ndiyo inonzi revolution ndiyo inonzi the people's agenda kutungamidza masi kumberi kutungamidza the people's agenda pamberi so vari kuzanu zvamuri kuita izvozvo tiri kufarawo futi nemi isisu kuno kurevolution kuti dzingirirai chidhoma icho isisu we are now ready tabvumirana as the people of zimbabwe because dambudziko ratanga tichiita nderekuti tanga tiine vamwe vanga vachiti muvengi adzingirirwa kubva muimba yezanu taakuti batai batai muvengi uyu voti aiwa hatibati because ndezvekuzanu izvezvi tawirirana manje as the people of zimbabwe kuti mukadzingirira mustreet mukati tibatai tiri kubata munhu thats the agreement yatakaita ndo zvatakawirirana pano saka tungamidza revolution pamberi pamberi nerevolution pamberi neunit of purpose and these are some of the names which were added by the members the representatives of the opposition as the enemies of the people charlton hwende washman ncube uh, ah, maikarenyi um, the other one anonzi uh, joana mamombe those are the names dzatapiwa nethe representatives of the opposition kuti please palist rakaproducwa nacomrade geza add these people as the enemies of the people saka mukabata vanhu ava tai zvamunoda nawo so tinotenda